mwathani please nĩ hinya wa kũũmĩria ciĩko cia mũtumia ũyũ rĩu ngwĩka atĩa what about my husband amũkora hau akomete ekuga atĩa rĩu ĩgĩ- egũciria mũno oh God.

Aca, ici ti thaa ciake cia kumĩra wĩra. Gwĩka kau ũtirĩ na ũru ma. Aca, nĩkĩ gĩatũma ũrie? Nĩ tondũ tu tondũ. Anyway, niĩ ndĩ mũhũtu mũno. Oh yes ma'am, reke ngũrehere gĩa kũrĩa ma'am. We pray for our fathers, pray for our mothers, wishing our

gĩkĩ nĩ kiuga rĩ ũyũ nĩ mũcere gĩkĩ nĩ gĩtoero ĩno nĩ mĩgate kairĩ na thĩ cigana mũtirĩ mwamenya kũruga irio cingĩiganĩra thani ĩmwe

njũkire o kĩroko rĩu gũtirĩ mũndũ ũrĩ ũrembũtha nani atĩ mũtumia wa ndarĩ gũkũ Lucy Lucy yes please niki nĩkĩ gĩtũmire wage gũtwara matharumu ya ageni na niki gĩtũma ũmũhũtithie kuma kĩroko nginya kuma rĩrĩa okire nginya thaa ici o niĩ ĩĩ kana uge tiguo kũrĩ ndũnjĩrĩte kuri undu unjikite kuri kindu uhete ndimuhire cai kiroko riria okire arega ndamwira ahuru athie rumu ya ageni arega anjira ndigane nake thaa mugwanja anjira ni muhutu ndamuhe irio ithe ti niä gwetirie irio ithe ti niä gwetirie we nä rä mbå thire niä nä må ndå wakuhe irio kwa må riå wakwa

Wĩhoka nĩ ũrarĩria wega. Breakfast yaku ĩ ready. Ngũthondekeire milo, ngagũfraĩra matumbĩ, ngagũkarangĩra sausage na ngagũthondekera juice ya rebina. Ngwĩhoka nĩ ũgũcienda. Nĩkĩo gĩatũma ũnjũkĩrie. Ũmũthĩ nĩ Sunday kĩroko. Ndũrĩ ũndũ ũngĩ wĩciragia tiga nĩngarangĩte matumbĩ, nĩngarangĩte ngũkũ.

mũkagwa aroka kũnjũkĩria kũnde toro kũnjita anjĩrage he he ongorwo nĩ ũkwenda kwĩgagũra he ũkĩre ũthiĩ riko kerugĩre e mami hinga kanua kau tondũ ndũrĩ thoni kana rũkũbe ũguo ndĩrakwĩra kuma ira mũkaguo nĩ wa maheni nĩ ũguo mami nĩ ũguo nĩ ndaiganwo nĩ maheni maku niĩ niĩ nyũkwa ngahenania mami ũrĩa wothe mwaria nĩ ndaigua na nĩ ngũiguaga ũrĩa egũkwĩraga hehe ũyũ nĩ agũthũkĩtie nĩ ekũrogete atĩ ndirĩ ũndũ ingĩkwĩra tiga ũrĩa we mwenyewe angĩkwĩra ũriganĩirwo atĩ arume a rika rĩaku arĩa mahikanĩtie kahinda ta gaku ka mĩaka ĩna mena ciana ici gũkũ guothe ciana ingĩrorũra gũkũ cia tũhĩĩ na tũirĩtu enough enough mama angĩkorwo ũrokire rĩngĩ gũka gũtũnegenia gũkũ na gũtũhĩtithania na mũtumia wakwa Then please, no nginya ũngĩthiĩ. Ndũngĩikara gũkũ mũthenya ũngĩ. Ben, ũranjĩra thi. Ũkanyingata gwaku. Niĩ nyũkwa. Hey. Emi! Ndoiga akorwo ũrokire gũtũkũmania na gũtũhĩtithania na mũtumia wakwa. then no mũhaka ũthiĩ ingĩra rumu ĩyo tũkũhete ya toro ũikare kũu if not so you can go oh ben my dear stop it please stop it lucy my dear ndũkamake nĩ ngũthiĩ reke thiĩ

reke thiĩ na ngũthiĩ hana ũũ njĩterera o hau njuke tũthiĩ gwakwa Home with their fathers, snuck close to warm, loving their mothers. I see Ben, nĩkĩ gĩtũma mũingate mami gwaku ta ngui? weka ũgũrũkaga ũingĩre gwakwa o ũguo na handũ ha kwamba kũngeithia nĩ kwamba kũnjĩra ndaingata mami ta ngui Sorry. we nĩ wĩnyamia arokire gũkũ oroira na kuma oka no gũtũhũrithania na mũtumia wakwa inegene rĩa kila wakati ndamwĩra ni aikare ni mwĩra ya ageni ĩrĩa tũramũhete oiga kũu ndangĩikara she opted to go ndakĩmwĩra okay nginya rĩu rĩ wagĩrĩirwo gũkorwo wĩ maitũ rĩu ici ciana ciakwa rĩ kaĩ ciarogirwo nũ kaĩ hihi ciarogirwo nĩ mũrogi na gĩkuũ ũyũ ũtaikagia maitho na thutha one ũrĩkire ciana ciakwa mwathani hihi irenda ngue itanyitĩte gacũkũrũ gakwa na moko ũguo ũyũ nĩ karo athire o kĩroko na rĩu ici nĩ thaa igĩrĩ cia ũtukũ na ndarĩ aroka Hey! karo uma kuona ũthire kwĩ mũthenya wothe o mama nĩkũ kũngĩ ingĩthiĩ tuma na ken keni kenya ucio turaga unjiraga uria muturaga muruaga nake guku utuku na muthenya karo wina ma mwanake ucio ni akuhikia mami tugutura twaragia cia ken guku nyumba nie ni nyendete ken nake ni anyendete na ni tutuite no tukahikania kira tiga kuhe icio nie wendo wendo wendo rabu rabu rabu rabu reke ngwire karo angikorwo ni ona mwanake ucio tataga kuhikia wega nä å carie må ndå rå me å ngä å gå kå hikie ndå racoka mwana rä u wä na makä ria ma mä aka 26 nä ndä na mä aka ta yaku ndarä na ciana igä rä ä rä u we mami nĩkĩ kĩratũ mũtindi ũkĩmbũtha na mũtũrĩ wa mũndũ angĩkorwo kenda kũhikia rĩ we nĩ kũhikia njĩra nĩ kũhikia tigana naniĩ mami ndirĩtigana nawe ndigũtigana nawe mũndũ ũrahana mũndũ mũthiũrũrũkaga mũkiugaga rabu rabu rabu I love you, you love me rabu ĩyo nĩyo tũkũrĩa Eh? ũmenye ũkaro ndakũhe mweri ũngĩ ũmwe angorwo keni ũcio waku ndagũkorwo akũhikĩtie nĩngũgwethera mũthuri niĩ mami rĩu ũyũ nĩ mũtugo ũrĩkũ nĩ mũtugo ũrĩkũ nĩkĩ gĩtũmaga ũthiĩ kwa ben na mũtumia wake kũmathumbũra kũmathumbũra atĩ tondũ tũmatire na ciana ũreka ũguo nĩkĩ nĩkĩ gĩtũmi ũguo nĩguo ũreciria nĩguo mũreciria atĩ nĩ ndĩramathumbũra ndimũthumbũrĩte nĩ ngũmathumbũra nginya rĩrĩa ngona gacũkũrũ gakwa ũnogoro no kamwe mami ciana iheanagwo nĩ ngai we ndũĩ ciana iheanagwo nĩ ngai ngamenya atĩa ngamenya atĩa kuma beni mahikania rĩ rĩu nĩ mĩaka igana ĩna na matirĩ kana ona kamwe hehe ĩrĩ nguga atĩ iwe nawe rĩ nĩkĩ kĩgirĩtĩirie rĩ mũthuri mwana njĩra hmm? ndunjire mama ona ni nwanjaruka ini gwikwa muthuri gwari miaka itano ni nduri wahota kumuhe kana ona kamwe ta wirori meha maciaro maku nduri kindu ona kimwe ungionania kiki uhiki waku He! ni makite Nĩ makĩte. Nĩ makĩte. Kaĩ ciana cia mũthemba ũrĩkũ ndaciarire? Nĩ. Kaĩ mũthemba ũrĩkũ? Tarora haha. Niĩ ndinũ ũkũrũ ta waku. Ũrĩrĩ ndarĩ na ciana ithatũ. Ĩ rĩu wĩ. Ta wĩrore. Nĩkĩ ũngĩonania kĩkĩ ũhiki waku? Na ndũramaka.

Ĩ, ũhoro wa wĩra Ũhoro wa wĩra ti mũru. Ĩ, Ĩĩ. no mũraruta Ĩĩ, ĩ no tũraruta. Ĩĩ, nani rĩ Mm. ngũkĩte gũkũ taũni Okay. ndeciria ngerere haha Ĩĩ. ĩĩ ma tũkĩinũkania ũkĩhe lift Hatirĩ na thĩna nĩtũkũinũkania. Mhm. Ona ngari yakwa yuma gũthambio, Mm. ngo hope nĩmarĩkĩtie. okay Eh. ĩ sawa sawa By the way, nĩũĩ Kara nĩarahika? haya ati nĩarahika Ĩĩ, nĩarahika. arahika kũ Arahikio nĩ mbarĩ atoma. ĩ arahikio nũ Arahikio nĩ mwanake wa kũu wĩtagwo Ken.

nĩkĩ ithe wa keni no ũcokere ũguo wanjĩra ũtegũtiga kiugo oro na kĩmwe Eh, ti ũhoro mũnene kana gũkũmakia mama Ah, nĩ ũhoro wa mũirĩtu ũrĩa yuaca nĩrenda kũhikia nĩ mũirĩtu wa mĩtuka mĩũru mũno nĩ mũmaraya ũĩkaine mũno what nĩ mũmaraya biũ ona gũthũkia mũno arutaga mahunao and then ndakwĩra ũguo ndĩ nama tondũ niĩ ndutaga wĩra gathibitarĩ-inĩ harĩa okaga gwĩka maũndũ macio ma kũruta mahu. No ngoro yakwa ndĩraigua ndingĩreke nyone mwanake wanyu akĩhikia mũirĩtu ta ũcio itamũmenyithĩtie. Hĩ! Maya nĩ magegania marĩkũ? Niĩ nĩ nyonaga mũirĩtu ũcio kanitha-inĩ na ngwĩciria mũndũ ũyũ aratũhe ũhoro wa mũirĩtu ũngĩ. Nĩ ũrimũ ũrĩkũ ũrarehe haha?

Ah, nĩ ndakena mũno nĩ ũndũ wa information ĩyo watũhe in fact airĩtu a thikũ ici especially rĩrĩa mona mwanake umĩte famĩlĩ-inĩ ndongu ĩna indo mathiũrũrũkanagia nake ta njũkĩ rĩu tũbeca tũtũ no ũthiĩ ũgĩtũmagĩra twa ngari oh please tiga gwĩthenia mũthee ndingĩoya mbeca ici Ndingĩenda wĩcirie ta ngũkĩte gũkũrehera information ĩno nĩguo hihi mũhe kĩndũ ta mbeca kana any favour. In fact ndirĩ mũhũtu. Ndĩna mbeca cia kũigania. No ũrĩa ingĩmũria no atĩ, mũngĩigua ta ndĩramũhenia, mũtuĩrie ũhoro ũcio kahora. Thank you.

Wenda kũnjĩra nĩ wetĩkia mũndũ ũcio? Ona ũtamũĩ? Atĩ ũrĩa wothe akwĩra nĩ wa ma? He! God! Wewe uko nyumba ya goti ndio uga na wa. Wewe waku ni kuga uti wa ma uyu tiguo uyu niguo. Tungimenya riria mundu ukite haha gututeithia na niguo turute thina-ini uria twĩ thĩinĩ waguo he mwana ũyũ witũ.

Iyo girl oimĩte kũ? Nyumĩte Kikuyu in Kabete. So aciari aku me Kikuyu? Mami aikaraga o gũkũ Nairobi na thoguo. Baba ndarĩ ho nĩ atirwo. Oh sorry about that. Ken anjĩrire mũthiaga church nake. Nĩ ũrutaga wĩra? Oh that's alright. Ken, rĩu tondũ ũranjĩra nĩ mũkũhikania rĩ? Ngwĩhoka nĩũĩ mũirĩtu ũyũ wega. Mwĩkaga maũndũ manyu hamwe, nĩmũyaine wega. Yes dad, nĩtũyaine wega. Na okorwo nĩũmũĩ wega-rĩ, ngwĩciria mwĩkaga maũndũ manyu mwĩ hamwe. Yes dad. Na okorwo nĩũmũĩ wega-rĩ, ngwĩciria ena nda. I mean she is pregnant. Are you pregnant? Oh no sir, I'm not. Beside, ithuĩ tũrĩ ahonoku na tũtingĩka maũndũ ta macio tũtahikanĩtie. Eh, my principle is. Mũirĩtu ũrĩa ũkahikio nĩ my son no mũhaka akorwo ena nda mbere. Tondũ ndikwenda gũkorwo nĩ maũndũ marĩa inyuĩ mũreka na kũu nja airĩtu, kũruta mahu, kũnyua ndawa, family planning, gwĩthũkia. Airĩtu othe mũtuĩkĩte maraya you mũrenda gũka gũthũkia mĩciĩ ene. Women's are all gold diggers this day.

Ken, Ken, tũmĩra kĩongo gĩaku wega mũno maũndũ nĩ macenjetie mũno thikũ ici njĩra ya kuavoid a childless life no mũhaka ũ make sure mũirĩtu ũrĩa ũrahikia ena nda mbere ya ũmũhikĩtie Dad, that's barbaric and nonsense na tũtikũnyitanĩra nawe. okay no child

No nĩngũhete ũmenyo na chance ya kũ plan mũtũrĩre waku ũrĩa ũngĩenda ũikare. Oh dad, but I have planned to live with Carol all my life through. Oh God, dad, ũrangiria ĩkĩ mũirĩtu ũyũ nĩkĩ? She must be pregnant by you first. Dad. Ma'am, uga o kaũndũ. Ũkirĩtie atĩ tondũ mũpuranĩte mũrĩ inyuĩ na daddy. Ken, wenda njuge atĩa? Nyendete irio na thoguo na nĩaregete kũnjigua biũ. Ta njĩra atĩrĩrĩ, mwamenyanire na Karo atĩa? Tũthiaga na Karo kanitha ĩmwe. Wĩ na ma? Yes ma'am. Harĩ mũndũ ũĩ hihi mũtaiguanaga ũngĩgũthũkĩria mũtũrĩre waku? Why? No, gũtirĩ mũndũ njũĩ. Ken, you are my son. Ndimenete mũirĩtu ũcio o na hanini.

no ndakwĩraga ũkĩrega gũthikĩrĩria ndiakwĩraga ndakwĩraga mwanake ũcio ndagakũhikia ũkĩrega kũnjigua we nĩ gũthiĩ mwathiaga gũkũ na gũkũ gũkũ na gũkũ tukutuku tukutuku mũyũka wa tukũ ngomete mami ũyũ na ndũngĩmakĩra handũ ha kũnjiguĩra tha no kũnyũrũria how comes mami

Come in. Nĩndoka. Ndoka kwa mũrũ wakwa gũikara. Na gũtirĩ mũndũ wĩna rũtha rwa kũnyingata. Nginyagia weruce. Ithe ndwanyingatire hĩndĩ ĩyo ĩngĩ. Eh? Geria rĩu. Mami gũtirĩ mũndũ wakũingatire. Shut up. Ndũrĩ na rũtha rwa kũnjarĩria ona hanini. Ũtanjarĩire gacukuru. Get me a grandchild. Nĩ ũkuona. Gũikara gũkũ. No, no, no, no. You mean mami arakwirire ni agukurehera mundu rume akuhikie? Why should my mother behave like this? Why? Honestly sister, niyo na ndĩramakire mũno. My mother nĩ atuĩkĩte too much. Listen, gwĩciria he kĩndũ kĩũru nake. He kĩndũ. Look, nĩ wĩrĩte brother Ben? Aca ndĩmwĩrĩte. I suggest tũthiĩ kwa Ben nĩgetha twarie ũhoro ũyũ.

mũkwenda twĩke atĩa ndĩreciria we na jennifer nĩ ũndũ mũtarĩ ciana nĩkĩo kĩramwĩkĩra ngoro mami ti ngoma arĩ nacio nĩ mũrogi mami mami nĩ mũrogi kũrĩa guothe thiaga gũcaria ũteithio njĩragwo nĩ mami ũtũrogete she's a wit a wit she's the cause of all this Ati wagita muno. yes niĩ mami murogi mami kararia ndore murogi eh thina yothe githĩ tuo tũreheire tiwe twĩre Hehe. so niĩ nĩ niĩ mũrogi ũrĩa ũmũrogete reke ngwĩre mama mĩbango yaku yothe nĩ mĩhote ngai ena ithuĩ no no no no no Jennifer ũrereria mami ũguo nĩkĩ ũyũ nĩguo mũico wa maũndũ mothe ben nĩ wega mũno reke njo indo ciakwa ciothe o ũguo nderwo ndĩ mũrogi

nĩ ndageria nĩ ndageria ngai nĩ ũĩ nĩ ndageria ndĩna ciana lakini nĩ irimũ cia tũhu matingĩhe gĩtĩo nyina ũrĩa ũmendete akemena ndĩrerire karo atĩ nĩ ngũmwethera mũthuri aranduĩrĩire matakanu ndirĩra beni ahikie mũtumia ũngĩ aranjũrire nĩ kĩ kĩũru na mũndũrũme ũcio wake areta mũka ngira jenifa athiĩ akarorwo nĩ kĩ kĩũru nake he anjĩta mũrogi nĩ ndageria god you are my witness

no na ũkae kũrĩ niĩ kaingĩ kaingĩ kũnjũria mataro gathomi ndĩrenda gũkũria atĩrĩrĩ we nĩ ũragũra mwanake ũcio kana nĩ ũragũra

no ngiri cigana igĩrĩ ũkĩhe cia tigiti no coke ũkĩngũrĩre karatũ kega ĩna gakuo ga gũgĩthiĩ Nairobi Ithe wa Judy, nĩ wendete Mai Dota? Ĩĩ nĩ ndĩmwendete. Angĩkorwo nĩ ũmwendete rĩ, ona niĩ ndirĩ mũkũrũ. Na angĩkorwo no wende wĩtĩkie, no twethe kanyũmba haha. Atauga atĩa? ũingate mami gwakwa mami ũrĩa ũnjiarĩte karĩ kĩ mami witũ agwĩkĩte john ũguo nĩguo gũtũmaga ũnjĩte nĩ atĩa ndĩre behave nĩ ndĩrona mahĩtia makwa nĩkĩ kĩũru nawe mami hingo ciothe woka gũkũ gwakwa ũgatũma twĩtĩri na mũthuri wakwa rĩrĩa warĩ gũkũ ciumia igĩrĩ thiru ndakũnyitire mwĩna mũthuri wakwa rumu yakwa ya toro. Ngĩkwĩra ndigakuoya. ona waheo kĩndũ iganagĩra waheo gĩkĩ ũrenda gĩkĩ ũkĩ nyũmba kwa mũndũ na ũtamũmenyithĩtie waheo ngiri ithano ũrenda ngiri please ndagũthaitha ndagũtandukĩra nguo ndagũthaithana rĩtwa rĩa ngai ũrĩtũraga muoyo tigana na maica maitũ rĩngĩ tũkĩrĩrwo iki witũ na mũthuri wa nĩ ndĩrĩ meidi yaku ndigwĩtĩkĩra ũnyarire rĩngĩ ona hanini gathoni nĩ nyũkwa ũrarĩria ũguo nyũkwa waũ we ndwagĩrĩirwo gũkorwo wĩ nyina wa mũndũ ona hanini thikĩrĩria na matũ maku ku ndigetĩkĩra ũhe mataro john mũthuri wakwa ithe wa jude Nĩ njũĩ nĩ ngũhĩtĩirie.